Peko bedo tye mere en bot jo ma gangi, pien jo ma gangi aye yero luweya, ni jo-ni eni aye myero gicit malo, jo-ni eni aye myero gicite. Ma yub mubedo kodi oloo-ni, yub eni pe giromo weye bos mig nongo matwala. Pe giweyo bos mig matwala. Anga owero wer pi NRM loyo bos mig? Nga? Nga kor kwany kom Muzee wa Kazi yo kwanyo be pe kong iye. Anga owero? Wer pi NRM nyo wer pi ladit lobo? Nga owero madwong loyo ma dong pol loyo ne? Pe boss mig. Boss mig aye owero loyo. Museveni achievement boss mig owero wer ki nying ladit lobo madwong ata. Ento an abedo ki ur dok aye ni Bosvik doki tye ka wer dok wa Kitgum aya Kampala doki kilwongo jo mukene wa bedo pe ower wa wer ki nying nrm wa ki nying Ladilo bene pe owero ento mono lweny iyo mabor lweny mere iyo mabor dong Bosvik lweny dit i kome twatwal lweny dit i komi ma pe lare Bosvik otim pa aryemo dong gin alego ni gin eni pe wek otur cwinyi tutwal, but bed dano mo ma dong icak timo jamini lapiny lapiny. Cak timo jamini lapiny lapiny, cak timo jamini pi lutinoni ki pi in kong. Tye jami mukene gitye ka timone me nyweno in wek ladit lobo oneni ni in rac. Man eni cawa mukene ladit lobo nongo bene pe tye ki ngec wai pingo boss meg pe yubba. nongo ladilo we pe tye ka niang neno we, ento gitye ka timo jami mogo wek ladilo onen ni in irac kun nongo in pe irac. Dong in bene bed ryek, nek wii yo ca gin ma bene pe iniang ni gitimo miyogini, cak lwenyo lwenyi, ke iyeny yoni pi lutinoni ki pi in ka dong icak nenone. Ilwenyo pi acwali pi kare malac. Acholi ma gipoto i ngeyi, acholi ma i te dero. Acholi moni kenyo-ni, Ee, kono ee, pe gimito icit ka mo. Tyen lokke ni, cak timo jamini i cikurate. Cak timo jamini i mung, i mung. Cak timo jami ni mung ma ka ni lwenyo ma tek i tyeko jami ni weng ki po apoa ni in ti ka moni ma dit no ber. Wek dong ko wa nen la ko lulweny moni ma tyeko bedo alweny i kumi tutwal pe gi ye in iywe. Ki kit gin no time kara mukato angec. Ngwec ma obi ngwece ni. walego ni myero pe onwone. Ento ma pire tek en aye alego ni lweny kombeddi matek ki diro ni mo keken ci nyon ka tyeni ka mo en ma inyono-ni pud tidi, pud tidi ata. Nyon ka tye ni, aneno kitye cwalo dano wek obin orob dogi, wek orob dogi wek kinywe nio, wek kinywe nio kwici kwici kwici kwici, wek latir lobo onen mere ni ngat eni konye pe, pien dano moni gicwalo mere me bino ka nyweni, bino ka nyweni wek idar, ibigak mere ka dar, ee nongo itye ada ata, ki kwica nongo gin gitye ka nyweni ki ladir lobo, ladir lobo neno ni oo in kara itye ka timo gin apat, calo eni, kikwera kakar. ni myero in pe icere wek nongo ladi lobo nen ni konyi pe ineno we joni gigoyo dano ko tep so in icak lwenyo lwinyi kong pi otti ki lutinni ka dong icak medo jo mukene iye nongo ka ityeko pe iwek gin otur cwinyi tim jamini ki ryekoni tim jamini lapiny lapiny ityeko weng. ka wek ocung wigi kit ma naka yang itimo kwede-ni. Wek ki po apoya ni ipyeo ki malo, en itim kit ennu. Kombeddi pe igen dano ba, pe igen jo mukene nio weng pe igen dano. Kadi ilweny lwenyi piri keni. Apwoyo ni imaro patini, imaro patini ki cwinyi weng. Medde ki marone, medde bene ki lweny pi patini, ento ti ki diro ni wek io ka mo. Acwodi kany, ki lweny i komiwa wi balle omera.